Salam dostlar! Gowymy ýagdaýlaryňyz? Stalk programmamyzyň iki müň ýigrimi ikinji ýyldaky ikinji sanynda sizi hoş gördük. Men-ä kofýamy aldym, režissýorymam taýyn. Sizem kofýaňyzy, çaýyňyzy alyň. Birazajyk täze çykan klipleriň üstünde gürrüňdeşlik geçireliň. Geçen gezekki sanymyzy intäk köpüňize ýetirip bilmänligimiz üçin we iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ikinji sanyny tiz düşürenimiz üçin programmamyzyň birazajyk formatyny üýtgedýäs. Ýagny her sanymyzda bäş-alty şo töwerek täze klip çykan bolsa, ýa-da köne kliplerem arasyna alyp bileris. Şolary ara alyp, režissýorym bilen we siziň bilen maslahatlaşyp, gürrüňdeşlik geçirip, bir üýtgeşik format etmegi planlaýarys. Seret, birinji klibi nämeden başlaly? Täze bir klip çykdy, ýöne muň aýdymynyň çykanyna paçti bir ýyl boldy öýdýän. Halypa aýdymçylardan Hajy Ýazmammedow bilen Jeren Halnazarowyň duet aýdymy. Äý bul aýdym çykan wagtlary bilemok gabat geldiňmi. Hajy bilen kim duet etse. Başgasy ýokmy?
Başgasy ýok däl.
Ýeriňi tutanok. Adyny dogry goýupdyrlar şo başgasy söz bir hilti turetski zwuçat edýä. Başgasy ýok diýip türkmen dilinde ulanylýamyka şony bilýän bar bolsa komentarýalarda bize bir düşündiräýsinda eger bar bolsa. Başgasy, başga ýok, senden başga ýok durmuşymda diýilýändir ýöne senden başgasy ýok. Şo söz türkçeden gelmemika diýen menä. Bizde ýok öýdýän şo söz. Gaty kän ulanyldy. Soňky täze moda bolan aýdymlaryň köpüsinde gabat gelýär ýöne başgasy. Dawaý araňyzda bilýän bar bolsa şony bize bir teswirlerde ýazyp goýbersin. Aýdymyň ady ýeriňi tutanok. Moda bolan aýdymlaň biri hawa. Soňuna soňuna soňuna çenli. Azeri biri aýdyp berdi azeri bir gyz kimdi ady onam bilemok tapsak şu taýdan aýdar kimdigini aýdymyny aýdyp berdi ondan soň gön çykarmady ady ýadyma şony Leýla adymy. Karoçi, şondan soň çykan aýdymlarynyň biri Hajyýaz Mamedow bilen duet edeni üçin bu aýdym köp diňlendi hem aýdymyň özem gowy aýdym. Ýöne klibi näme üçindir giç çykdy. Şo wagt bir snippet ýalak bir zada paýlaşdylar öýdýän bir parçajyk bölejik. Şondan soň işleri dörtdi. Bolup biler. Halypany tutmagam kyn diýýäler, o güýçli aýdymçy. Klibi düşüren. Klibi düşüren Elisde düşürilen. Ýagşy şou, Elis wideo. Production. Ýöne Didar Çakabaýew düşüpdir. Baş rolda-da Didar bar. Aşagyny çytasym gelýän tema baş taýda. Didar baş roly gowy oýnapdyr. Aslynda türk seriallar zatlar görülýär. Bizdedem bar aslynda romantiçny bolýamy ýa birazajyk serial kino ýalak zatlar çykarsalar, çykarypam başladylar. Bar ol. Star boljak oglanlara aktýorçylygy zady bar biraz okunymy okasalar azam bolup biler. Öň Amaliýaň bir klibinde-de gabat gelipdi. Didaryň birazjyk mimikasy gowy. Öe didini ýöredip başlap durlar onda. Aý öňem bir bir kiçi klipde gabat geldim öýdýän. Ýöne şu klipde has bir öňki plana çykypdyr. Ýöne klipde ikinji gyza düşünmedim näme. Jereniň özi baş rol oýnap bilerdi ýöne näme üçin ýene bir gyz oýnadypdyrlar. Şoňa düşünmeli. Saýlaw meselesi islese düşürerler üçünji we dördünji gyzam düşürerler welin ýöne gereklidimi manysynda soradym men. Karoçi klip owadan bolupdyr Didar öňem owadan klip düşürýän oglanlardan biri. Gowy klip bolupdyr. Artistikler gowy. Allajan şu şu döwrüň makiýažam modadan galaýsada üýtgeşik bir moda çyksa. Hajy ýok klipde bolmany köp zat üýtgedipdirmi ýoklugy bilmedim üýtgedipdirmi. Gaýdany jüme boldy muny kim eder ýöne olar peýda bolansoň. Aslynda bolýa özi düşmeýän klipler hem bar. Onda seň onuň klip bolmaýardyla. Onda men Burak Özçywitli Fahriýe Evjene düşürerdim men klibi. Sesi bar adamyň özem görünse gowy bolardy. Gepiň gysgasy klip gowy bolupdyr. Esasy zat şol. Aýdym sazam tutan aýdym diňlenen aýdym gowy klip bolupdyr sebäbi artistlikler gowy reňkler gowy. Udaç. Ikinji klip, aslynda men şo bir zada howlukýan, iki sany ýaş bar bizde. Şolaryň kliplerine howlugýan ony ýöne Amaliýaň klibini bereli. Amaliýa Mähribanlarym diýip bir klip çykarypdyr. Şo klip bar-a, hakykatdanam toýaly klipdi şol. Aý menä dälmikä diýen sebäp baş roldakylar kaka ýyllaryň aktýory güýçli aktýor ussat aktýor baş roldaky eje ussat aktrisalar bilen hatda at gazanan artistkalar mysal baş roldaky gyz durmuşa çykýan gyz ýagşyň birki wideosynda gördüm bul neme story ýa-da gelnaljy Belli aýdymçylara toý bolmaka toý üçin aýdym ýazdyryp klip çözýärler. Hawa bul o däl öýdýän. Meň pikirimçe däl. Sebäbi hemme zat gurnalan belli. Neylisiň reklamajygam bar içinde. Amalia soňky wagtlar birazjyk kliplerinde toý zat bara şony öňe sürýär. Aslynda gowy. Aýdym nälet bolupdyr. Aýdym gowy aýdym bolupdyr klibem gowy bolupdyr karoçi içine salýa bilýäňmi ýo bir komentariýa ýazypdyr hakyky şoň ýazan komentariýasyny men ýaşadym beýle tiken tiken ol.

Awa ýatda galmagy üçin dogry saýlanan söz ýöne edebiýatçylar şu wideony görüp teswirlerde ýazyp biler men Enem atam diýmelimi?
Ýok enem atam diýsinem diýemok. Aýdymda duýgy gaty ýokarda we duýgam milli duýgy. O biziň gelnaljymyzda o taýda gyz çykarma ýagdaýy bar. Men ýaman gowy duýdum ony. Düýbüne çenli duýdum-da öz jigimi çykardyp. Ýaşadym men o zatlary. Şu taýdaky duýgyny dolulygyna meň pikirim, meň duýuşym, köp adama gabat gelmän biler. Ejem hem şo taýy bir azajyk şo duýgyny şeýdip goýberýä-de, gül ýaly akyp ýatan nemäni bir hili edip goýberen ýalak. Eli pikir etmän hem bilersiňiz. Ol şu aýdym Santos Begowyňyz-da? Hawa, aýdym gowy, köpler tarapyndan diňlenjegini bilýän, klibi ýöne gowy bolupdyr. Indi geleli iki sany ýaş aýdymçyň kliplerine. Birinjisi, Aliberkjan, eger ýalňyş bilmeýän bolsam, Alişka psewdonimli bir ýaş aýdymçy. TikTok diýip bir aýdym çykarypdyr. Muny näme üçin Gürläli diýip saýladyk? Sebäbi birinjiden öňümizden çykdy. Ikinjidenem aýdym döwrebap aýdym. Döwrebap aýdymlaryň içinde manysyz aýdymlar kän. Manysyz däl. Birazjyk näme-de bolsa sözleri biri-birini tutýar-da. Hiç zada düşünmedimda.
Hiç zada düşünmän bilersiň bu tam seň meň ýaşymdakylara ýüzlenýän aýdym däl bul bul kiçiler üçin klipde görensiňä hemmesi ýetginjek gaty kiçi tiktok has kiçi ýaşlylar üçin içindäki fenomenler wideo düşürýänler eýleler beýleler has kiçiler ulanýar has köp klip ýöne ýaş zehin nara täze fresh çykyşyny gowy görýän meň özüm maňa bir hili ýakymly gelýär umumanam gowy diýip pikir etýän ýaşlaryň öňüni açmak aýdymçylarymyz kän tüweleme diňlenýär gowy görülýär köp. Şunuň näçe müňläp diňleýjisi bar. Täzeler gelse hasam gowy bolýar. Bir açyp üýtgeşik.
Seredýän tarapyňa bagly. Birinjiden sosial saýt giňedi. Gowy bir zat edip bilýän bolsaň, tiz ýaýratma mümkinçiligi bar. Ikinjidenem saňa garşydaşam köpeldi o tarapamma. Mysal üçin, öň nähilidi? Belli başly bir on sany aýdymçy bardyr. Nur Meredow, Atabaý Çaryýew. On sany aýdymçy. Kändir, elbetde, ýöne umuman aljak bolsaň, belli-başly on-on bäş sany aýdymçygadyr we bular öz aralarynda ýaryşýar diýip pikir edäý, ýaryşýan bolsa, o-da. Bu hepde aýdym-saz portaly açýaň, täze çykan aýdymlar. Indiki hepde açýaň, ony şu hepde çykanlar bar, tanamaýan, bilmeýän şeýle bir atlaryň kän reper çykyp ýatyr, aýdymçy çykyp ýatyr. Olaryň içinde Hili gowulary bar, hili gaty pesler bar, hili ortalar bar, şeýle bir aýdymçy kän. Şolaryň içinden saýlanmaly. Bulam köplenje bir klip bilen ýa wideo bilen bolup gidýär. Bolýa, aýt dogry, TikTok ýa TikTok? Hop TikTok dogry. TikTok diýibem çykarýan däldirlerlaý şony, o orsa russoýazyçnylaryň tapýan zadydyr o TikTok. diýeni.
Tik tok däl-de indi o. Ho, her kimiň bir agzaýşy bardyr-da, mysal üçin Instagram aslynda. Türkleriň hemmesi Instagram diýer. O türklerdäki alyp barýanlaram biziň Instagram sahypamyz diýen Instagram däl-de şuny aýdasym gelip ýördi. Instagram däl-de ro şu Instagram. Hawa. Ýöne dogrusam şol. Diýerler. Ýöne näme diýjekgin. Segsen million adam diýýär. Ýa WeChat-a mysal üçin hytaýlylar näme diýýänini näbilýäň sen? Ýa biz hemmämiz Huawei diýip aýlanyp ýörsek, Hytaýda okaýan bir dostum Heýwei diýmekmişin şol Heýwei diýe. Asyl ady. Heýwei nir, Huawei nir, biz Huawei diýip aýlanyp ýörüs. Geçen gezeg-ä täze ýüz gyzlarymyzy sanadyk, dogrymy? Bu gezegem täze ýüzlerimizi sanajak bolsak, ne bul oglanjyk Sadişka. Gowy çykypdyr diýýänim, men-ä haladym çykyşyny. Hä men oň aýdymyny diňlärin diňlemen, başga mesele, ýa siz diňlärsiňiz diňlemersiňiz. Başga biriniň ýöne özüne görä fanlary bolar, özüne görä diňleýjileri bolar. Klipçigi gowy, Art Studio tarapyndan edilipdir. Ýetginjekler üçin owadan klip. Şu wagtky aktual bir temany salypdyr klibine. Iň bolmany Wi-Fi-den-a o, dogry däl? Eşitdim men ýene. Şondan gowy, manysy bar. TikTok-yň nämedigini bilýän biri ýazypdyr sözüni. Senem Wi-Fi-a gir, men seniň Wi-Fi-den surat ugraçy. Aýdymyny ýalňyşmaýan bolsam, Bam. işläpdir. Öýdýän ýöne, dälem bolup biler. Ýöne umuman klip gowja klip bolupdyr. Ýaşlary hasam köp gollamalymyka diýýän sebäbi gowy işler edýäler. Üstünlik arzuw edýän. Ikinji Seýran buda ýaş we täze ýüz bilşimçe. Rozi-de düşüripdir klibini. Klip azap edilipdir. Öňki döwürde temasy togsanjy ýyllar. Şeýlemi? Senem şeýle düşündiň. Ow, ýaman birhili.
Hawa.
Lehki bolup dur, ýa birhili manyly, ýeňil geçýär klip-de birhili. Hawa, ýok. Dört minutlyk-my näme aýdym, ýöne klip görkezýär başyndan soňuna çenli. Birinjiden, klip togsan sekiz, togsan dokuz prosent togsanjy, segseninji ýyllaryň temasyny görkezip bilipdir. Ol bir, iki prosent diýenimem ol käbir detaljyklar bar, meň gözüme ilen. Üfleýär welin, şu üfleýän zady täze zat. Bak, bu könesini tapyp bolsady meselem, şoň ýaljak kiçijek detallar bar onam. Kän üns berer ýalak zadam ýok o taýda ýöne. Rozi, Rozi ulananok aýdýan a? Aý ulanýandyr, näme üçin? Ýok, ulanmandyr ahyry. Indi biraz ýerine düşüpdi. Ýestestwno, hemme kadralar bar. Goşundylar. Ýöne bar a bir zat aýdaýynmy? Men näp Rozini bilýän, öňküler-de, öňküleň köpüsi Ronin ýaly elini ulanybilýärdi-da. Ýöne Rozi, ýestestwno, sowa görä aýdýan a? Hawa, Art, Mergen. Şolaram aslynda eger ýalňyşýan bolsam bagyşlasynlar welin oglanlar men şo wagtlardan tanaýan biraz Roziden öwrenip başladylar öýdýän işlerini. Ýada Rozi bilen bile ýanynda işläp başladylar. Hökman biri biriniň ýanyndan çykýada bilýäňmi. Onda Mergen bardy Gurbanlyf Mergen klip geçenki. Bular Roziň ýanyndadylar. Ýöne o wagt düşürenokdylar. Indi bärden seretýän welin Roziň ýanyndan çykan ýalak görünýä şolar. Nägilek, ol dogrymy dämi, olar özleri kabul edýämi edenok, ony bilemok. Rozi köne möjeklerden klip making boýunça. Wapşe başgaçadyr düşürýän klipleri. Bu klibem ýaňky diýşimiz ýalak birazjyk wintažnyý düşüripdir. Gowy bolupdyr. Tak aýdymam Döwran Saparowyň Stilinde monşoň aýdymam bolmagy mumkin täzeden işlense ýa bir hili gulagma nätanyş aýdym däl. Onuň aýdymy ýaman gowja. Esasy zatlaryň birem aýdymçyda ýada artistde iň esasy zatlaryň birem sypatda meň pikirimçe. Dünýä opitny starlar bolýara indi Hülýa Awşar diýdi. Hülýa Awşary näme üçin mysal berdim sebäbi şoň sözüni aýtjak bolýanda bir gezek bir ýaryşda bäsleşikde telebäsleşikde neme diýýä. Seň diýä sesiň dördünji bäşinji ýerde durýa diýä. Ilki bilen sahnada neýeli duruşyň, sypatyň, keşbiň, imijyň, aýdymyň, şu zatlar ilki rol oýnaýa, soň sesiň gelýä diýä. Ýöne üns berýäň welin şu wagtky soňky çykýan aýdymlara seretseň, üýtgeşik bir ýykyp barýan sesem ýok. Bar kän elbetde Dimaş bar, ýene ýene ýene şuň ýalak gowy sesler bar ýöne mysal üçin şu wagt titredip oturan BTS-iň seslerini aýdybilýän ýokmy. Ha olara proýekt. Hawa proýekt ýöne The Kid Laroi. Jastin Biberiň özi sessiz meselem oň. Şu ýaş bir ýaş wagty galdy. Şu wagt bar.
Şu wagt bar ýöne olar tanalanok. Meň diýjek bolýanym diňe sesiň bolany ýetenok. Klip gowy bolupdyr.
Klip barada wapşe söz ýok meň bärde asyl ýaňky Alişkada da Seýranda da meň aýtjak bolýan zam täze ýüz we çykyşy ýaman gowy bolupdyr üstünlik arzuw edýän ikisine de başga da gyzlar çykýa şu wagt Anel bar soň bir gyzjagaz bardy Aýgözel ýene ýene bar şoň ýaly täze ýaş çykýanlar fresh. Çyksynda gowy Azat Çeşdan soň bir hili üýtgeşik zatlar çyk Begler bar Beglerem ýaş oglan gowy çykyşy gowy hotlary gowy üstünlik arzuw edýän. Indi ýaş aýdymçylarymyzada üstünlik arzuw edenden soň iň soňa goýan bir klibimiz bar. Bu klip aslynda türklerde bar-a Burak Bulut Kurtuluş Kuş şolam bir klibine meňzeýä. He bir şeýle Stol nakrywat edilen, şoň üstünde oturyp, iýip-içip, aýdym aýdýarlar, zat etýärler. Şoňa meňzeş edip, Silwi Toklija bilen Bammy ili Bammy, nähili okalýanyny bilemok, aýdymçy oglanyň dueti. Üýtgeşigirä, bir hili türkmençe, rap wariandy şo nemeleriň diýip pikir edip otyrdykkon, aýdym cover ekeni. Aýdymyň türkçesi bar ekeni. Onsoň gördüm men. Klibem şolmy?
Klibem edil şol.
Bire-bir däl, ýöne ikisem şol stoluň üstünde iýip-içip otyrlar, şo taýda aýdym aýdylýar. Turluşyk ýaly, kiçiräk, ýöne bul plagiat ol bul. O manyda däl-de, cover. Diýlip ýazylmy, cover diýip ýazylmy? Ýazylmandyr ýöne ana şo tarapyny men Selbiden neme gördüm. Selbiňki ýaly ses nirde baraý? Dogry dämi? Azerileriň sesi nähili güýçli ýa özbegistanlylaryň bizde dämi güýçli sesler bar ýöne şolaň arasynda saýlanyp biljek ses-dä. Reallny. Gaty güýçli ses. Adatdan daşara tembr bar. Gündogaradam salýa bokurdagyny, günbatarada salýa bokurdagyny. Şeýle ukyply dara, gaty üýtgeşik. Aslynda muň bir istoriýa jon soramaly Selbiden sen näileik etdiňde şu sese geldi. Elinde dara, şeýdişdir otýa plastilin ýalak. Şeýtýä ses çykarýa, beýtýä ses goýberýä. Şoňa görä bir hili sesi özi düzüp çykaryp goýberen ýalak, bokurdagy elinde ýalak. Ýöne Bilemok şuň ýalak arasynda gowy aýdymlar çykarýa gowy klipler soňky wagtlar şu cover näme düşünmedim gowam aýdypdyr näme üçin bul aýdym we muň üçin näme üçin azap edip klip düşürilipdir düşünmedim. Originalyndan oňlapdyr men aýdym. Ýok beýle diýip bilmeris Selbiň özi başgaça aýdypdyr o gyzyň sesi başga buňky başga ol otaýdaky erkek elbetde bambaşga Gara deňiziň biraz Karadeňiz müziği tagamynda ýöne. Näme üçin göçürildi men şoňa düşünmedim. Ýöne kabyr edip şeýle oturyp aýdylan bolsa aý badyrda özlerine gara bir nemesi. Kabyry çykan soň hit bolan aýdymamka bilýäňmi? Haýp aýdyp. Meniň şuwagt ýadyma düşdi bir. Bir gyz aýdýar bir gyz aýdýar welin ýöne Jeýms Artur aýdýaýdy. Jeýms Arturam kabyr artist bolup gitýämi tanalýar şeýdip. Angliýanyň The Voice mi? Foýsmi? Hawa.
Şonda çykyş edäýdi öýdýän. Şonda. Jeýms Arturmy? Hawa.
Şonda ony göräýdä dedim prosta pro. Belli bolmaka, men şu taýda suratyny goýup görkezeýin. Belli bolmaka, şeýle bir betdi şonda. Soň täzeden ýasadylar. Soň täzeden. Diýýäne imidž wajn. Gaty wajn zat.
Gaty möhüm zat.
Şol aýdymy originalyndan köp diňlendi. Ýutubda-da köp diňlendi. Şu badam Impossible diýip ýazýaň-a, birinji şoň aýdym diýip görkezýär. I türkde-de ýene biri boldy. Meň bilýänim Zeýnep Basdykka cover sanatçysydy. Ilki cover artistdi, ýöne soň awtorskiý aýdymlar zatlaram hit bolup gitdi, köp aýdym diňlendi. Güneşi gülüşine nasıl sığdırdym Bu kız felaket felaket felaket Felaket Ezeliň aýdymy aslynda şol ýöne iminli Ezelde şo felaket diňlenendir ýöne hit bolmady öýdýän şony cover edenine Zeýnep Basdyk birazjyk Aurasy üýtgedi daha effekti üýtgedi. Şonda hakyky hit boldy şol aýdym. Hatda köp berdim. Meň özüm zakaz aldym-a felaket aýdaýdy. Soň koneşne muňa taýyn däl owazy iňlisçe gidip dur demme atlar ýöne geçip bilmedik. Eýse jizan ýeri tutan biri öýdýän a. Aslynda ikiz deň däldi. Sen bir fide etdiler a. Fide etdi.
Ol old school. Okaýyşlar deňmi seň üçin ne sen rep. Deň dälde öň rep diýseň bara türk rep diýseň jeza birinji kelläňe gelýär. Konyýaşna. Indi türk rep diýýära indi ezel göz öňe gelýär. Hawa. Ol hem rep bir hili regi goşýar bir hiljek bilýäň melodiýa jyda. Aýo aýo.
Her hilje aýdymlar aýdýar ony has üýtgetdi. Türk rep üýtgeden adammy kalýar men hä. Türk repiň bara soňky wagtlarda has köp diňlenip böyle seriallara zada girip gitmegine sebäp bolan. Pokoleniýa diýäýeli. Şolaň glowarlaryndan biri. Ezel bar, murda bar, APO bar. APO-nyň öň aldaýyny aýdym aýdýany bilýäňmi?
Hawa.
Şo wagtlar men kiçiräkdim hawa. Şo wagtlar men diňleýänimde APO bir aýdym bar. Şonda ol türkmençe pripew aýtdy bilýäňmi APO? Ejejan men günäli däl. Ezel bara realno gowy reper we şondan soň ine şu wagtky spotifyda zatdada topda otyrda çakal diýip çykdymy eýle diýip çykdy beýle diýip çykdy bir sürü reper çykdy şolaryň içinden jack bar karoçe täze bir pokoleniýe repi uçurdy türkiýede şolaryňam glowarlarynyň biri ezel gaty güýçli. Şoň bir aýdymyny Zeýnep Bastik cover etdi we hit etdi. Selbi aslynda boldy. Bir klibi gabat geldi, onam diňläp otyrka kommentariýalarda gabat geldi-de, adyny çenli ýazypdyrlar. Şoň aýdymynyň covery ekeni. Şeýleräk bu gezekki stolk programmamyzyňam soňuna geldik. Wideomyzyň täze formatymyz göwnüňizden turýandyr diýip umyt etýäs. Öňki starlarymyzyňam kliplerini, işlerini siz bilen gürleşmek biziň üçin gyzykly, ýöne ýaş aýdymçylaryňky hasam gyzykly. Sigil, hili ýokary önüm orta goýup bilýän ýaşlar bar bolsa, muňa hasam begenýäs, muny hasam höwes bilen wideolarymyzda şolar barada gürrüň etmek, görkezmek biziň üçin hasam gyzykly. Onda näme söýgüli dostlar, Stok programmamyzyň bu gezekki sanynyňam soňuna geldik. Pikirleriňizi we şuňa meňzeş başga biziň bilen paýlaşmak isleýän zatlaryňyzy teswirlerde ýazsaňyz hoşal bolarys. Laýklaryňyza, wideolarymyzy paýlaşyp has köp adamlara ýetmegine sebäp bolmagyňyza garaşýas.